Фарастӕм сӕр Йесо фӕцӕйцыд ӕмӕ федта рдзӕй куырм адӕймаджы. Йесойы йӕ ахуыргӕнинӕгтӕ баварстой. Рави, тӕригъӕд чи ракодта? Йӕхи ӕви йӕ ныййарджыты тӕригъӕды аххосӕй у ӕрдзӕй куырм? Йесо дзуапп радта. Нӕдӕр йӕхӕдӕг тӕригъӕд ракодта, нӕдӕр йӕ ныййарджытӕ. Фӕлӕ куырм у Хуыцауы хъаруйыл равдисыны тыххӕй. Цалынмӕ бон у, уӕдмӕ мӕ рарвитӕджы хъуыддӕгтӕ хъуамӕ аразон. Ӕрцӕуы хсӕв ӕмӕ уӕд ничиуал ницы сараздзӕн. Цалынмӕ ӕз дунейы дӕн, уӕдмӕ ӕз дунейӕн рухс дӕн. Афтӕ зӕгъыны фӕстӕ ату кодта зӕхмӕ, сызмӕста дзы сыджыт, змӕстӕй байсӕрста куырмы цӕстытӕ ӕмӕ йын загъта: Ацу, цӕхс дӕ цӕсгом Силуамы найыны. Силуам тӕлмацгондӕй амоны минӕвар. Уый ацыд, цӕхсадта дзы йӕхи, ракаст йӕ цӕстытӕй ӕмӕ ацыд сӕхимӕ. Йе схӕгтӕ, стӕй йӕ раздӕр мӕгуыргурӕй чи уыдта, уыдон дзырдтой. Мӕгуыргурӕй чи бадти, уый нӕу ӕви? Иннӕтӕ дзырдтой. Уый у. Аннӕтӕ та.
Нау, фӕлӕ уый хуызӕн у. Йӕхӕдӕг та дзырдта. Уыйыз дӕн. Уӕд ӕй бафарстой. Куыд ракастӕ дӕ цӕстытӕй? Уый дзуапп радта. Йесо чи хуыйны, уый сызмӕста сыджыт, байсӕрста дзы мӕ цӕстытӕ ӕмӕ мын загъта: Ацу Силоамы найынмӕ ӕмӕ дӕхи цӕхс. Ӕз ацыдтӕн, мӕхи цӕхсадтон ӕмӕ мӕ цӕстытӕй ракастӕн. Уӕд ын загътой: Кӕм ис уыцы адӕймаг? Уый сын дзуапп радта: Нӕ зонын.
Уӕд раздӕры куырма кодтой фарисейтӕм. Йесо сыджыт куы сызмӕста ӕмӕ йын дзы йӕ цӕстытӕ куы байсӕрста, уӕд сабат уыд. Йӕ цӕстытӕй куыд ракаст, уымӕй йӕ фарисейтӕ дӕр бафарстой. Уый сын загъта: Уыцы адӕймаг мын сыджыты змӕст ӕрӕвӕрдта мӕ цӕстытыл. Ӕз мӕхи цӕхсадтон ӕмӕ райдыдтон уынын. Уӕд фарисейтӕ иуӕй-иутӕ загътой, «Уыцы адӕймаг Хуыцауӕй нӕу, уымӕн ӕмӕ халы сабаты ӕгъдау». Иннӕтӕ дзырдтой, «Тӕригъӕдджын адӕймаджы бон ахӕм диссӕгтӕ кӕнын куыд у?» Ӕмӕ сӕм иу хъуыды нал уыд, уӕд та ногӕй загътой куырмӕн, Ды та уыцы адӕймаджы тыххӕй цы зӕгъдзынӕ? Дӕ цӕстытӕй дӕ куы ракӕсын кодта, Дзуапп сын радта, Уый пехуымпар у. куырм кӕй уыд ӕмӕ йӕ цӕстӕй кӕй ракаст, уый иудейтӕ уӕддӕр нӕ уырныдта, уымӕ гӕсгӕ йын басидтысты йӕ ныййарджытӕм ӕмӕ сӕ бафарстой. Ӕрдзӕй куырм у, зӕгъгӕ кӕмӕй зӕгъут, ай уӕ уыцы фырт нӕу? Ныр цӕстӕй куыд ракаст? Йӕ ныййарджытӕ сын дзуапп радтой. Ай нӕ фырт кӕй у, ӕмӕ ӕрдзӕй куырм кӕй рахаста, уый зонӕм. Ныр цӕстӕй куыд ракаст, ӕмӕ йын йӕ цӕстытӕ чи байгом кодта, уый та нӕ зонын. Йӕхи йын бафӕрсут, сывӕллон нал у, йӕхӕдӕг зӕгъӕд йӕхи тыххӕй. Йӕ ныййарджытӕ иудейтӕй кӕй тӕрсысты, уымӕ гӕсгӕ радтой ахӕм дзуапп. Уымӕн ӕмӕ иудейтӕн сӕ уынаффӕ уыд, Йесойы ӕргомӕй Чырыстийыл чи банымайа, уый синагогӕйӕ ацух кӕнын. Уымӕ гӕсгӕ йӕ ныййарджытӕ загътой, Сывӕллон нал у, йӕхи йын бафӕрсут. Дыккаг хатт дӕр фӕдзырдтой, раздӕр куырм чи уыд, уыцы адӕймагмӕ, ӕмӕ йын загътой. Раст зӕгъ, Хуыцауы раз. Мах зонӕм, уыцы адӕймаг тӕригъӕдджын кӕй у, уый. Уӕд сын дзуапп радта. Нӕ зонын уый тӕригъӕдджын у ӕви нӕ. Ӕз иу хъуыддаг зонын. Уыдтӕн куырм, ныр та кӕсын мӕ цӕстытӕй. Ногӕй йӕ бафарстой. Уыцы адӕймаг дын цы бакодта? Цы амалӕй дӕ ракӕсын кодта дӕ цӕстытӕй? Дзуапп сын радта. Ӕз уын загътон, ӕмӕ сымах нӕ хъуыстат. Уымӕ ма уӕ дыккаг хатт хъусын цӕй тыххӕй фӕнды? Ӕви сымах дӕр йӕ ахуыргӕнинӕгтӕ суӕвын фӕнды? Уыдонӕй райдыдтой ӕлгъитын ӕмӕ йын дзырдтой. Дадӕ йӕ ахуыргӕнинаг, мах та Моисейы ахуыргӕнинӕгтӕ стӕм. Моисеимӕ Хуыцау кӕй ныхас кодта, уый мах зонӕм. Ай та кӕцӕй у, уый нӕ зонӕм. Уыцы адӕймаг сын дзуапп радта.
Диссагдӕр уый у, ӕмӕ кӕцӕй у, уый нӕ зонут. Мӕн та цӕстӕй ракӕсын кодта. Фӕлӕ тӕригъӕдджынтӕн Хуыцау кӕй нӕ хъусы, уый нын зынгонд у. Чи йӕ нымайы, ӕмӕ йӕ фӕндон чи ххӕст кӕны, Хуыцау уымӕ хъусы. Ӕрдзӕй куырмы йӕ цӕстӕй исчи ракӕсын кӕна, уый дуне сфӕлдисынӕй фӕстӕмӕ нӕ фехъуыстӕуыд. Уый Хуыцауӕй куы нӕ уаид, уӕд ын ницы ӕнтысид. Уыдон ын загътой: «Дӕ райгуырӕнӕй къахӕй къухмӕ тӕригъӕдджын куы дӕ, уӕд мах ахуыр кӕныс?» Ӕмӕ ратардтой. Кӕд йӕ ратардтой, уый Йесо куы фехъуыста, уӕд ӕй ссардта ӕмӕ йын загъта: «Адӕймаджы фыртыл ӕууӕндыс?» Уый дзуапп радта: «Уый та чи у, Хицау? Зӕгъ мын ӕй, ӕмӕ йыл ӕууӕндон». Йесо йын загъта: «Уынгӕ дӕр ӕй фӕкодтай, ӕмӕ ныхас дӕр уый кӕны демӕ». Уӕд уый загъта: уырны мӕ, хицау. Ӕмӕ йӕ разы рхауд йӕ зонгуытыл. Йесо загъта. Ӕз ацы дунемӕ тӕрхон кӕнынмӕ рцыдтӕн. Куырмытӕ сӕ цӕстӕй куыд ракӕсой, цӕстджынтӕ та куырм куыд бауой, афтӕ. Уым цы фарисейтӕ уыди, уыдонӕй фехъуыстой ӕмӕ йын загътой. Ау, мах дӕр куырмытӕ стӕм? Йесо сын загъта. Сымах куырмытӕ куы уаиккат, уӕд уӕ тӕригъӕды тыххӕй дзуапп дӕттын нӕ хъӕуид. Фӕлӕ уӕхи цӕстджынтыл кӕй нымайут, уымӕ гӕсгӕ тӕригъӕдӕй сӕрибар не стут.